oh yes twacoko rĩngĩ reaction time na ndĩrathikagĩrĩria tabarĩra ya kera kũrĩa kwa inoro fm nderi twaihũra mararĩ na mũndũ ũgwĩtwo k twa rũgũrũ na maragĩkorwo na discussion njega mũno no he kĩũria kate aroririo nĩ nderitũ Kĩũria niĩ ndĩrona gĩ very significant. Na I think by the way Nderitu, kĩũria gĩkĩ nĩ ũkwenda ũtũragĩrie itungati ciothe. Each and every time wacemania na gĩtungati mũgĩka interview, tũragĩrie kĩũria gĩkĩ. It's a very good question. Because Nderitu aroririe wa rũgũrũ kĩũria kĩmwe aramwĩra atĩrĩrĩ, I've been around na we've all been around na nĩ tũĩ ũrĩa ciaca cigĩthakagwo gũkũ bũrũri-inĩ mm? you must expect anything aramũria atĩrĩrĩ ũngĩkona riga thĩ nĩ mageithania na, ũhu, na mũndũ ũgwĩtwo ruto rĩ ũguo ũraria noguo ũgakorwo ũkĩaria

Ah, ve- ah, nĩ tũraiguire rigathĩ nĩ araugire atĩ nĩ aheagwo bilioni igĩrĩ arisign kĩa wega atige wĩra athiĩ athiĩ na mbere kũrĩaga ka enjoyment kake ka ritaya ahurũke we wega aceketwo wega mm, ainagĩrwo nĩ tũnyoni kũrĩa akĩmenyaga bilioni igĩrĩ ciĩ mũndũ akĩrega na ũrikane nake mwaria wa ruto wĩtagwo sudi sudi auge nĩ arega kuga atĩ rigathĩ we etagia bilioni ikũmi eh? Rigathi arauga niĩ ndaheagwo igĩrĩ ngĩrega no nake Sudi rĩ nĩ araugire atĩ Rigathi wa Gachagua etagia birioni ikũmi so mundu mugi no akamenya ati ni ma basi ni gwakire na negotiation eh? no ko rigathi ti kurega aregire bilioni igiri ni kureugire cikinyio ikumi eh, according to me according to my understanding eh? but uri thina ndukiri hau ni akiregire na no wega 2 billion eh? but you can imagine 2 billion 2 billion ti mbeca nini 2 billion uh, ũngĩrĩaga ngiri igana o mũthenya for like over 50 years kĩndũ 55 years no ũrĩage mbeca icio citarĩ ciathira ũrĩaga ngiri igana o mũthenya na itigatigare rigiji akiuga ndikwenda mbeca so it's obvious that there were negotiations negotiations ici citingĩthira

they have to meet whether megũcemanĩria wa mũnyũrũ kana megũcemanĩria sugoi kana state house the meeting is inevitable but the question is we wĩta gĩtungati rĩ ũgeka atĩa ningĩ ũkera rũrĩrĩ atĩa and uh, she avoided by the way uh, nĩ araranire nĩ arorire kĩũria kĩu we ũguo kĩdesign arauga rigiji ndangĩthiĩ No president no agĩthiĩ wa mũnyũrũ tondũ thoni cikoragwo igoti o ta ũrĩa aroire mbũri ikũmi na igĩrĩ arathiĩ kwĩ kwĩ Uhuru mm, after ũrĩa twamwĩkire na kĩtara insist atĩrĩrĩ ah, rigiji agĩthiĩ ah, I mean ah, president Ruto agĩthiĩ kũrĩa kwĩ Uhuru ndakuire andũ ta Kimani wa Icũng'wa arathirio ũrĩa wiki so I think for Kate that is the problem O- rigathi mangĩcemania na na Ruto It's not a problem. Thĩna ũngĩũkĩra angĩthiĩ e wiki. Angĩtiga itungati, athiĩ arĩ o wiki, that one that is the problem. But the meeting, nĩ arona, nĩ areti- nĩ arona enyewe there could be that, no hakorwo na possibility ĩyo ya andũ aya gũcemania. But the problem could only be angĩthiĩ e wiki. Angĩtiga itungati, athiĩ tu e wiki ta ũrĩa tũronire president agĩthiĩ kũrĩa icawa area arĩ o wiki. That is the problem. no akorwo no akere tungati ciake mathiĩ hamwe rĩ forget maybe according, and this is my personal understanding ya ũrĩa araugaga na mm, leta nĩ aragĩ ndetũ nĩ aramũtindĩkire we na arauga kaũndũ ketũigue ketũthikĩrĩrie rĩngĩ hanini rä u nä guo ndakå ria atä rä rä å karia oro å guo

Derito is checking the ni ni ararora itungati ici i mean itungati ici are you independent on your own are you independent thinkers do you have like mwena agenda cianyu on your own kana you know kana inyuothe mura align na rigiji because is the wave ĩrĩa ĩrarĩa rĩu in the town kana gũgathiĩ atĩa nĩ mũkamwamũkaĩ because no nĩ agoka and I'm telling you even me na ningĩrora rĩ ngeithi ici nĩ inevitable because at most politics you know nĩ nĩ business na no karĩũka 2 billion no ciũke ci multiply o cikinye ũrĩa rigiji maybe angĩenda nĩ mũkamwamũka ngeithi ici cingĩgoka rĩ kana ningĩ hĩndĩ ĩyo william ruto nĩ akabatithio na atuĩke rĩu nĩ agĩra na no arute wĩra you know mm? this it was a good question gĩtũigua ũrĩa ma- maratirihire kĩtu ũrĩa araki- aragĩcokirie eventually you know but it was a good discussion nevertheless na nä å nä å kå reka njoke ihinda rĩakwa ndagĩka ciakwa igĩrĩ njoke ithatũ with no interruption ona waigua wathecwo ũgaciuge atĩrĩrĩ mm. wa mbere ndakwĩra william ruto ndarĩ thoni thoni ciake ikoragwo igoti matharau marĩa tuonia uhuru wa kenyatta muthuri ucio angikorwo mahitani na rigathi wa gacagua aroire mburi ikumi na igiri arorete gatundu ndanakuwa noise maker yake egwitwo icungwa ndanakuwa didmas baraza ndanakuwa kionjori wa laikipia ndanakuwa anwa iguru na andu acio akiama na ki muthee athire ari wika ecekehetie guthii kwiyaria njambewe gwitwo william ruto ni ndindike igakinya kona

the people of the mountain na athondeke kĩama gĩake kũngĩgakinya handũ atĩ no kwario ti gĩthurano gĩkĩ gĩa 2022 andũ makaria andũ maheanĩte itĩo njamba irĩ kũnyarara na igĩrĩ rĩ ciĩragwo kamũkanda nĩko gaka thiĩ kĩwanja mũkimane mwĩyane gĩtĩo no ngĩtuĩka atĩ rĩgathĩ wa gacagua atĩ kacũngũ nĩ akũmwĩra tũikare thĩ bange tũmaũndũ twaku rĩ no akorwo aingĩrĩte gĩterengeinĩ mũgĩkũyũ athũire na andũ age mamathũire

na koguo nä ngwenda kuga njuge atä in an incidence whereby william ruto wants to come to handshake with rigathi gachagua reke ikorwo iri thutha wa githurano for now reke dignity ya andu aria payslip ciao cinyarirĩtwo nĩ rijimu ĩno ya kenya kwanza twambe tũmĩcokie reke kura ya mũgĩkũyũ ũrathikĩrĩrio mũthĩ wĩtagwo kathira

agĩcoka agĩtũgarũrũka ya Ke- Kate nä araheanire point yake ah, na nä araririe wega å ta må teti må gä you know and Kate, Kate by the way, rigiji ro- ro- rora må ndå å wega Kate is a potential is, is, Kate is- nĩ a- nĩ atumia arĩa is good marĩ mwena waku He- she's a good politician and nä acirwo ta må teti mwega but

Kate nä arauga i think uh, Kate no aigue betrayed muno rigiji angĩthiĩ marie na na ruto atakuĩte itungati athiĩ arĩ o wiki because hau nĩ aracokerire mũno arauga uh, president rĩrĩa athire kũgeithania kũrĩa icawĩri ndakuire ikimani wa icũng'ũ athire wiki so for Kate that is the ĩyo nĩyo abomination ĩrĩa nene rigiji angĩka gũthiĩ kũgeithania ngeithi e nyiki itungati citigĩtwo nja that could be the biggest abomination but who knows rigiji rĩngĩ no korwo ndangĩgĩtiga itungati kĩũria nĩ rĩrĩ ĩ wanjikũ wanjikũ akarora nakũ wanjikũ a- arĩkĩinaga rũrĩkũ Mm, agĩkorwo a- a- o rũrĩa athi kũina nĩ- nĩ- nĩ rũcoka rũkoka rũgakarũrwo rĩ rũkerwo ĩ aca rĩu ona no tũini o mũndũ ũyũ rĩu nĩ tũmũmenyete where is our stand where is our ground

whether akarũgama na rigiji kana ndakarũgama na rigiji ũũ nĩ tũĩ wĩra wake ũũ nĩ tũĩ ũrĩa ekaga nĩ tũĩ ũrĩa e- a- a- wĩra wake ũrĩa arutaga ndakarore mũno mwena ũyũ wa wa atĩ mũtongoria ũrĩa agathura ara laini na mwena ũrĩkũ because for me hena possibility ya kũra because angĩkorwo ngeithi ici nĩ tũrona ona kate nĩ aretĩkĩra atĩ no gũke na gũkorwo na ngeithi ici rĩ Mm. Eh, tiga nĩ kũrĩa arakĩrĩra at least tungati cigakorwo ci involved

Thengio mũno kwĩ ah, nde- ndereti yo njega we wa tũthikĩrĩria Inoro FM fraternity nĩ wega kwĩ Nderitu Kate it was nice appreciate till next time